Gudde Moien. Dës Wieder trieden d'Pirate fir eng éischt Kéier bei de Gemengewalen un. Esou och bei eis zu Plären. Nodeems mir Iech an den éischten zwee Videoen eis Iddie fir eng méi transparent Gemengepolitik virgestallt hunn, wëlle mer Iech dës Kéier erzielen, wéi een de Verkéier bei eis verbessere kann. No der Fusioun vun de Gemenge Käreft, Hengescht a Munzen am Dezember 2011 stelle mir haut, sechs Joer méi spéit, fest, dass dat mam Zesummewuessen net esou geklappt huet, wéi et hätt sollen. Genee, et ass net ëmmer evident, fir vun der enger Uertschaft an déi aner ze kommen. De Busreseau an eiser Géigend, deen nach aus enger Zäit virun der Gemengefusioun ass, passt haut net méi bei d'Bedierfnisser vun eise Bierger vu jonk an al. Dëst wäert sech elo ëmsou méi bemierkbar maachen, Lo wou ganz vill wichteg Servicer a Geschäfter aus dem Cliärrwer Zentrum erop op Maarnech plënneren. Mir fuerderen dofir, datt d'Gemeng sech bei der Auschaffung vun engem neien RGTR-Réseau aktiv dobäi asetzt, fir datt eis Regioun besser vernetzt ass. Fir datt all eis Awunner och an der Gemeng bequem hin an hier reese kënnen, wëlle mir eis dofir asetzen, datt ee Citybus-Plang ausgeschafft gëtt. E Bus oder eng Réngbus-Linn zum Beispill, déi alleguerten eis 17 Uertschafte matenee verbënnt A wou all Bierger an all Tourist, deen an de Bus rakënnt, weess, dass e sécher zu Klierf oder zu Maarnech oder Hengescht ukënnt. Mir begréissen ausserdeem, dass de Nohaltegkeets an Transportminister eng laangjäreg Piratefuerderung ëmgesat huet. D'Nuetszich, déi zanter Dezember 2016 fueren, komme villen Awunner zegutt. Elo ass et awer un der Gemeng, fir nozezéien. An deene 17 Uertschaften an eiser Gemeng ginn et insgesamt just zwou Garen. All déi aner Awunner aus deenen aneren Uertschaften hunn also guer näischt vun dëser Offer. Mam Konzept vun engem Citybus oder enger Réngbus-Linn kéint een déi Offer och fir eis aner Awunner zougänglech maachen. Gläichzäiteg mécht en Nuetsbus eis Gemeng un de Weekender fir eis Awunner a fir Touristen attraktiv. Ee weidere Problem wäert dann de Parkplaz-Chaos sinn, deen op eis duerkënnt. Deemnächst gëtt op der Benelux-Plaz a bei der Gare gebaut an en plus geet och nach den Edward-Steichen-Lycée op. Well versäumt gouf mat Zäiten Alternativen ze schafen, wëlle mir eis kuerzfristeg fir Park and Riden asetzen, esou zum Beispill beim Hall Polyvalent an der Iselburger Strooss. Wann dann och nach e Citybus giff fueren, da giff de Parking optimal mam Stadzentrum verbonne ginn. Mëttelfristeg muss d'Gemeng sech op jidde Fall fir en anstännegt Parkhaus asetzen. Gläichzäiteg wëlle mir Cleref awer och e Stéck wäit méi sécher maachen, zum Beispill duerch d'Schafe vun engem Shared Space. Hei géif d'Grand-Rue zum Beispill vun der Benelux-Plaz bis bei d'Altersheem esou opgebaut ginn, datt d'Foussgänger an d'Autoe sech d'Strooss gläichberechtigt deelen. Mir soe Schluss mat schmuelen Trottoiren an deprimantem Gro. Fir all Informatiounen heiriwwer an och iwwert eis aner Punkten invitéiere mir Iech wéi ëmmer op eis Websäit. Mir soen Iech Merci fir d'Nokucken. All eis Videoe sinn do och natierlech ze fannen, genee sou wéi op eiser Facebook a Youtube Page. Ech sinn den Andy Mahr. An ech sinn d'Anne-Nicola. A mir géifen eis freeën, wa mer Clierf méi modern a méi transparent dierfte maachen.